Әлеге тапшыруда бик күп җырчылар, шигырь сөйләүчеләр, пародисталары катнашты. Ә менә алып баручылар бүген беренче тапкыр. Студиябезнең кунагы Ильяс Шәхмәтов. Ильяс абый исәнме, кәефләр ничек? Аллага шөкер, бик яхшы кәефләр. Э, студиядә мондый саф татар телендә сөйләшүче яшь кызыбызны күргәч, кәефләр тагын да ныграк күтәрелеп китте. Ә, син бит инде безнең телевизор караучыларыбызга күптәннән таныш, шулай бит? Ә, телевидение дөньясына син ничек килеп эләктең? Ә, гадәттә инде телевидениега килеп эләгү өчен кастинг үтәргә кирәк. Мин дә инде башкалардан аермалы түгел. Кастингка килдем, үземне сынап карадым да шуннан соң ничектер телевидение дөньясына килеп тә кердем. Әфәрин!
Ә, Белгәнебезчә, син бит әле җырчы да. Илһам җыр студиясенең солисты да, алып баручы да булырга авыр түгелме? Икесе дә бик күп вакыт таләп итә бит, шулай бит? Ансы шулай, ләкин э, иҗат кешесе ул инде э, русча әйтмешли талантливый человек талантлив во всем диләр. Мин үзем турында әйтүем түгел, ләкин иҗат кешесе ул бөтен дөньяларда ничектер үзен сынап карый. Мин дә менә шулай э, тегендә дә тыгылып карыйм, монда да тыгылып карыйм, шулай итеп бара инде ул ничектер. Яхшы, димәк, талантлы кеше бөтен җиргә дә өлгерә. Әйе, шулай. Ә, без сиңа алга таба да иҗади уңышлар телибез. Рәхмәт бик зур.
Менә шулай җәмәгать безнең бүгенге тапшыруыбыз гадәттәгечә түгел, үзенчәлекле итеп башланып китте. Бездә кунакта Кәримова Азалия.
Азалия Кәримова 12 яшь 35 лицейның 5 сыйныфында белем ала. Нәфис сүз остасы, Шаян ТВ каналының йөзе һәм алып баручысы.
Рәхмәт бик зур, менә шулай тапшыруыбызга ямь керткән өчен Азалия. Яхшы. Э, инде әйдә тамашачыларыбызга үзең белән таныштырып кит әле. Э, минем исемем Азалия, миңа 12 яшь. Э, мин 35-нче лицейның 5-нче сыйныф укучысы. Шаян ТВ каналының йөзе һәм алып баручысы. Ә, шулай ук инде төрле шәһәр э, шәһәр күләмендә үткәрелә торган чараларның алып баручысы. Әфәрин.
Ә, син менә бала чактан бирле шуның белән шөгыльләнәсең, ә, я мәсәлән, күптән түгел генә ничектер кызыксынып киттеңме менә шушы сүз остасы булу белән? Ә, мин э, шулай да яратам шигырьләр ятларга, алып баручы да булырга яратам. Ә, шулай ук минем төрле хоббилар да бар. Мәсәлән, мин биергә яратам. Әле биюче дә син? Әйе. Менә үзең дә миңа сорау биргән идең, ничек өлгереп буламы дип. Ә, бу шушы шөгыльләнүләрең синең мәктәпкә, укуга зыян итмиме соң? Мәктәп минем өчен э, беренче урында. Мин бөтен җиргә дә өлгергә тырышам. Афәрин, ә киләчәктә балаларга, яшьләргә бирә торган төп сорау инде кем булырга хыялланасың? Кем булырга ниятлисең? Минем балалар табибы буласым килә, кешеләргә булышасым килә э, һәм үзем өчен дә бу бик кызык һөнәр дип уйлыйм. Ләкин шушы э, татар дөньясындагы э, бәлки тапшырулар алып бару, сәхнәләрдә чыгыш итүне читтә калдырмыйм дип уйлыйсыңмы соң? Әйе, икесен дә бергә алып барырмын дип уйлыйм. Э, ярар. Әлегә менә шушылай. Уңышлар сиңа. Э, Рәхмәт.
Чыннан да сабырлык, тырышлык, бик күп вакыт кирәк булачак сиңа. Ә менә шушы Шаян ТВ телеканалына килеп эләгүең турында сөйлә әле. Ничек килеп чыкты бу? Син үзең Түбән Камада торасың бит. Әйе. Казанга йөреп, димәк, тапшыруларда да төшәсең. Әйе, ә, бу инде 2019 елдан башланып китте. Канал ачылганнан бирле.
Әйе. Ә, Шаян ТВ кастинг игълан итте һәм мин инде шул кастингка барып үземне ә, үземнең сәләтемне сынап карарга булдым һәм бик уңышлы гына кастингны үттем һәм Шаян ТВга алып баручы буларак килеп эләктем. Әфәрин.
Ә инде шигырьләр дә сөйлим дисең, бәлки тамашачыларыбызга берәр шигырь сөйләп китәрсең? Әйе, үзем бик актив буларак, ә, мин инде төрле чараларда да катнашам, алып баручы да, ә, укуны да калдырмыйм, төрле олимпиадаларда катнашам. Һәм минем үземнең турында шундый шаян гына шигырем бар. Әйдә әле. Әтиләре бөтен яктан да алдынгы итәргә тырышкан укучы зары. Әтиемнән алдарак, Әниемнән алдарак, чабам мәктәпкә карап. Соңга калсак бит харап. Тәртип булсын һәр эштә. Алты, җиде дәрестә дүртле алмаска кирәк. Артта калмаска кирәк. Мәктәптән соң өйгә дә кайтылам. Сирәк бирәк. Түгәрәктә катнашсак, җәмәгать эше кала. Ансын үтә ни кара. Өлгерә алмыйм. Уф, Алла! Олимпиадага да димлиләр, мәктәпнең данын диләр, якла инде син диләр. Музыка мәктәбенә көчләп йөртә әниләр. Буш вакыт калмасын дип уйлыйлар әллә ниләр. Төрлечә хәйләлиләр. Миннән кеше чыксын дип көйлиләр, әвәлиләр. Ә минем кайбер вакытта бушап каласым килә. Дуслар белән урамда Уенна буласым килә. Ә өлкәннәр шомлана. Кайда йөри бу бала? Берүк инде соңлама. Теләсәгез нишләгез. Арыдым мин. Уф, Алла. Юк, армадым. Тик шаяртам. Бу бит минем яшәү рәвешем.
Афәрин Азария, э, хәтта менә үзең язган сыман тоела бу шигырьне. Кем иҗат итте аны? Э, бу шигырь Хакимҗан Халиковның. Сиңа менә туры киләме аның сүзләре, ничек уйлыйсың? Э, әйе, әлбәттә, ләкин мин армыйм. Миңа бөтенләй бер ошый, һәм мин инде тырышам олимпиадада катнашырга, алып баручыда булырга. Афәрин, афәрин. Бу шундый шаян шигырь. Әйе, а менә шундый матур, саф татар телендә сөйлисең, Менә шушы татар телен белүе, белүең бүгенге көндә чынлап та бик авыр бит яшьләргә, хәтта менә үземә дә без безнең татар мөхите җитми безгә, шушы татарча аралашу җитми. Ә син шушы яшеңә карамастан татарча шулай матур итеп сөйләшәсең. Нәрсәдә күрәсең син моны? Менә шушы татар теле белү дәрәҗәсен нәрсәдә күрәсең син моны? Ә, минем уйлавымча бу миңа гаиләдән э, чыкты, гаиләдән. Килде. Гаиләдән килде. Э, әти-әнием дә, үзем дә Дәвәниләрем дә без һәрвакыт татарча сөйләшәбез, ләкин инде шулай да бик күп вакытын, көчен миңа бирәләр әти-әнием, таләп итәләр. Дәвәнием, чөнки минем дәвәнием шулай ук иҗади кеше. Ул Актаныш радиосының алып баручысы, диктор, журналист булды. Бик күп матур, яхшы, файдалы тапшырулар алып барды. Бик күп радио тыңлаучылар аңа бүгенге көндә дә рәхмәтлеләр. Әле нәселдән дә килә димәк бу. Әйе. Э, сәлам җибәрик инде үзенә. Әйе, дәвәнием мин сиңа сәлам әйтәм, сәлам. Әйе, кайнар сәлам җибәрәбез сезгә. Димәк, беренче урында гаилә дисез бит, әйме? Ярар, гаилә. Ә, э, шулай да ә, күп кенә сүз осталары, язучылар, төрле ә, иҗатчы кешеләр, алар беренче чиратта әле китап та укырга, төрле әдәбият белән кызыксынырга киңәш итәләр. Син ә, укыйсыңмы, кызыксынасыңмы? Әйе, мин бик яратып укыйм. Татар Ходай әкиятләрен, шулай ук төрле энциклопедияләр, галәм турында, кеше тәне төзелүе турында. Димәк, инде хәзер үк әзерләнәсең медицина дөньясына. Әйе, кызыксынам, бик ошый һәм буш вакытымда шулай ук төрле китаплар укыйм. Азалия, менә татар халкында егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән әйтем бар. Э, ләкин ничектер менә бик кызыклы ул әйтем сиңа туры килә бугай э, бүгенге көндә чыннан да хатын кызлар алга бара төрле э, яңа һөнәрләр үзләштерә белгәнемчә бу санап киткән һөнәрләрең кызыксынуларың ул гына түгел тагын нәрсә белән кызыксынасың хатын кызлар өчен бик кирәк һөнәр ул бит инде табынны бизәү Шулай, шулай шуның өчен мин өйрәндем төрле җиләк җиләк җимешләрне матур итеп кисәргә. Чөнки матур табында ашарга да бик күңелле һәм бөтен булган ризыклар тәмле. Ашыйсы да килеп тора инде. Әйе, ашыйсы да килеп тора шулай. Бу русча әйтмешли сервировка дип атала инде, әйеме? Әйе. Сезнең димәк, өегездә дә аш өстәлендә матур итеп бөтен бер бизәлгән, тезелгәндер, әйеме? Әйе, әниемә һәрвакыт булышам. Һәм бу һөнәреңне кайларда кулланганың бар синең? Э, менә әйтеп киткәнемчә, төрле бәйрәмнәргә э, мин табыннарны, өстәлләрне, җиләк-җимешләрне матур итеп кисәм һәм без шул җиләк-җимешләрне табынга куябыз. Һәм ул гына түгел, белгәнемчә, тапшыруыбызда ниндидер махсус махсус мастер-класс та үткәргәнсең син. Әйе.
Төрле алмаларны кисү турында, апельсиннарны. Каналыбызны даими э, карап баручы тамашачылар аңлагандыр нәрсә турында сөйләшкәнебезне. Һәм ул гына түгел, менә хатын-кызларга хас булмаган бер ниндидер Хоббиең да бар бит әле. Шулай дип атасар атак атасак буламы? Әлбәттә, бу шулай.
7 э, яшемнән үк мин әтиемне һәрвакыт э, сорый идем, аптырата идем. Мин э, машиналар белән кызыксынам, аларның маркалары белән, характеристикалары белән. Минем өчен бу бик кызык. Чөнки инде хәзер әлеге заманда хатын-кызлар да хатын-кызлар да бит машиналарны йөртә һәм бу минем өчен шулай бик кирәкле һөнәр. Чыннан да бик үзенчәлекле кызыксыну, алайса сездән берәр машина да сорарга була инде, әйеме? Әйе. Хәзер берәр машина искә төшерәм. Мәсәлән, менә Kia Seltos дигән машина, беләсезме? Әйе.
Менә шул машина турында сөйләп китегез әле. Нәрсә, мәсәлән, багажнигы нинди зур маның? Ул 430 литр багажнигым. Бу машинада объем, теге двигательнең күләме нинди? 2 литр.
Ага, а ничә от көче бар? 149 э, от көче бар. Чынлап, Киел Селтос турындамы соң бу? Әйе, э, чынлап.
Э, безнең тамашачылар интернетка кереп киткәннәрдер инде карарга. Әйе. Бу бу нинди комплектациядә?
Kia Seltos престиж комплектациясендә. Әйе, безнең тамашачылар интернетка кереп карый башлаганнардыр инде. Мин дөрестер дип өмет итәм. Әйеме, Азалия? Э, рәхмәт бик зур, чыннан да бик э, бик кызыклы шәхес син. Шулай дәвам итәргә язсын. Әле яңадан яңа э, һөнәрләр үзләштерерсең дип өмет итәбез. Очрашуыбыз соңгы түгелдер дип өмет итәм. Әйе, ала бирсә.
Барыбер сине медицина дөньясында күрмим мин. Барыбер үзебезнең коллегабыз булырсың дип өмет итәм. Шулай да язмышың ничек булыр? Вакыт күрсәтер. Әйе, күңелең ничек кушар, шулай эшлә. Чыннан да син әзер алып баручы сыман. Мәсәлән, әйдә Менә шушы мизгелдән син үзебезнең НТР каналында һава торышы алып баручысы булсаң, ничегрәк әйтер идең аны?
Исәнмесез! Эфирда һава торышы чыгарылышы. Синоптиклар мәгълүматына күз салсак, Түбән Кама шәһәрендә май айы бик җылы көтелә. Температура төнлә 8, ә көндез 14 градуска кадәр күтәреләчәк. НТ каналында һәр вакыт җылы Рәхәт атмосфера. Шуңа күрә НТР каналы белән бергә булыгыз, дуслар.
Шуннан да бездән аерылмагыз. Э, мин хәтта монда кирәкмим дә сыман, Азалия. Сез бик кирәк.
Әйдә, тапшыруны шул кадәр матур итеп башладың, бәлки төгәлләрсең дә үзең. Әйе, әлбәттә.